א גוטן טייערע חברים וידידים אונז האלט נאך בסייעתא דשמיא פרשת כי תצא די תורה הקדושה און די וואכעדיגע פרשה פאנגט אן און זאגט אונז כי תצא למלחמה על אויביך און נשׂא ה' אלקיך בידיך ושביתו שביו פרשת כי תצא האט א הפלא'דיגע זאך אז מען דערהייבט זיך הויך מען כאפט א בליק אויף די פרשה פון פון אויבן אראפ וועט מען באמערקן אז אנהייב פרשה פאנגט זיך אן כי תצא למלחמה מען פאנגט אן מיט די נושא ווען א איד גייט ארויס אין מלחמה מען גייט ארויס מלחמה האלטן סוף פרשה ווייסט מען האמער די ענין פון תמחה זכר עמלק, זכור את אשר עשה לך עמלק און מכה עמוז, די גאנצע ענין פון עמלק האט מלחמה געהאלטן מיט אונז, און אונז זעמער מחיוב מלחמה צו האלטן מיט עמלק און אים אויסמעקן יעדן טאג, וואס איז א הפלא'דיגע זאך, אנהייב פרשת כי תצא און סוף פרשת כי תצא ביידע רעדט מען פון די נושא פון א מלחמה, וואס האט מען שוין אסאך געשמועסט, די אנהייב און א סוף פון א פרשה זענען פארבינדן, נו, מען האט זיך. האט אריינטראכטן אדער פרעגען א מענטש האט נאך קיינמאל נישט געלערנט פרשת כי תצא, אויב אנהייב פרשה רעדט פון מלחמה און סוף פרשה רעדט פון מלחמה, וואס רעדט מען אינצווישן? פשוטע זאגן, מסתמא רעדט מען פון סאלדאטן פון אננעמען לענדער, די תורה דערציילט אונז געוויסע מלחמות, אבער ווען מ'קוקט אריין אין פרשת כי תצא ווייסט מען אז צווישן די צוויי איז דא כל מיני הלכות מצוות און דינים. וואס א חלק דערפון, א גרויסע חלק, זענען פשוט נוגע פראקטיש פארן יעדן טאגעדיגע לעבן, למשל אונז האבן די מצוה פון השבת אבידה, אונז האבן די מצוה פון וששא מכה לגגך, בויען א גדר אויף אונזער דאך, ווען א מענטש בויט א נייע הויז, אונז האבן די מצוה פון ביומא תיתן שכרו, מען דארף באצאלן א ארבעטער די טאג וואס ער האט געענדיגט זיין ארבעט, מען דארף האנדלען ערליך און יושר'דיג, לא ילכו בחסכו אבן ואבן, גדול קטנו, כל מיני פראקטישע הלכות וואס איז נוגע טעגליך פאר אונזער לעבן, וואס פשטות וועט מען זיך פרעגן, וואס האט דאס איינגעלייגט מיט מלחמה? כיסא צל המחמר, וואס האט דאס איינגעלייגט מיט עמלק? ס'איז צוויי אנדערע נושאים אינגאנצן בפשטות. נו, אז די תורה לייגט עס אריין אין איין פרשה, וואס איז ארומגענומען ביידע זייטן מיט די ענין פון מלחמה, ליגט דאך אין דעם עפעס א טיפקייט דא, לאמיר זיך בעזר השם פארטיפן און דערהערן א טיפע יסוד אין די פראקטישע טעגליכע הלכות וואס דאס האט א שייכות מיט די ענין פון מלחמה. נאך מער, דער אמת איז אז ווען מען רעדט פון די ענין פון מחיית עמלק, די חיוב און די מצוה דערפון, דארף מען זיך פרעגן, אונז ווייסן מיר כלל ישראל האט געהאט אסאך שונאים וואס האבן מלחמה געהאלטן מיט די אידישע קינדערלעך, די תורה דערציילט סיחון און אוג, בלק און בלעם, אנדערע, וואס עפעס עמלק האבן אונז א חיוב פון יעדן טאג פון פריש, זכור, עשה אשר עשה לך עמלק, תמחה, זייכער עמלק, וואס איז אנדערש, וואס איז זיין עוולה געווען גרעסער פון עמון, מואב, אמורי און אנדערע, לאמיר זיך בעזר השם פארטיפן און דערהערן ווער איז עמלק? וואס וויל ער פון אונז? וואס איז די מלחמה מיט אים? און אוודאי מאכט אונז עס אויף פאר א פאר א פאר ממש א א וועג ווייזער פארן טעגליכן לעבן ווי אזוי א מענטש לעבט ווען ער הערט דעם יסוד איז עס ממש א אנדערע מציאות פון א לעבן בסייעתא דשמיא. נאר די אמת איז די מלחמה פון עמלק איז געווען גאנץ א אנדערע סארט מלחמה פון וואס אונז האמיר צוגעוואוינט, אונז האמיר געהאט אסאך גשמיות'דיגע מלחמות, אדער אפילו רוחניות'דיגע, וואס איז געווען גאנץ קלאר ווער די שונא איז און וואס ער וויל, ס'איז געווען גאנץ קלאר ער וויל אויסמעקן די אידישע קינדערלעך פיזיש, גייסטיש, אונזער גאנצע אמונה און אונזער בטחון, קלאר, דאס איז געווען די תכלית, אבער אז מען קוקט אריין ווייסט מען דאך קלאר אין די תורה הקדושה און די מפרשים און די ספרים הקדושים, עמלק'ס מלחמה איז געווען א מלחמה וואס רופט זיך אשר קרחו בדרך. ס'איז נישט קיין דירעקטע מלחמה, ס'האט א חלק וואס איז דירעקט אויך, אבער די גאנצע מהלך, די מהות פון די מלחמה איז אפצושוואכן, קאלט צו מאכן, מאכן אלעס זאל ווערן אזוי ווי גארנישט, גארנישט מיינט נישט, גארנישט איז נישט, און דארט גיבט ער א כאפ אריין די מענטש אין א אמת'ע אמת'ע פארווארפענע פלאץ, ס'דא א לשון אויף די הייליגע שפת אמת, נאר אויפצומאכן דעם געדאנק, די הייליגע שפת אמת זיך צו זאגן אליין אין פרשת כי סוף ותפרש ני ע ו זאגט, שרוצה. צווישן די ווערטער שרוצה להפיל קרירות באיש ישראל להיות מוטפל בתיבה במקוה. עמלק וויל, די תכלית פון עמלק איז אריינצולייגן א קאלטקייט אין א איד, א אפגעשוואכטקייט, אז אלעס איז מוטפל בתיבה במקרה, זינג דיך איין אין טבע, מקרה, אלעס געשענט, איך ווייס נישט פארוואס, עס איז א פונקט, און דאס איז געשען, און יענץ איז געשען, און די גאנצע מענטש'ס מח פאנגט אן ווערן אז אלעס איז בצופאל, בצופאל, אזוי קומט עס, יעדער, אלע. וואס געשענט אבער איז, די אויספיר פון די מלחמה איז, אז די פייער, די ברען, די חכמה, די השגה, די השקפה פון א איד, ווערט אפגעשוואכט, ס'ווערט צעוואסערט, ס'ווערט אפגעקילט, און ווען דאס ווערט אפגעקילט האט ער גאנץ א אנדערע וועג וויאזוי ער קריכט אריין אין די מענטש, אויסצושמועסן א משי די געדאנק פראקטיש, באמת אראפברענגען פאר אונזער טעגליכע לעבן, דאכט זיך יעדער וועט מסכים זיין אז ס'נישט דא ס'איז נישט דא דער מענטש, כמעט נישט, א קאפאנעם, וואס מ'וועט אים פרעגן, וואס איז דיין פלאן פאר מארגן? און ער גייט נישט האבן א הערליכע פלאן, מארגן? פשש! וואס איז די פלאן פאר נעקסטע וואך? העכערע זאכן, נעקסטע וואך קומט ממש, וואס, וויאזוי גייסטו זיך אפגעבן מיט דיינע קינדערלעך נעקסט, מארגן, נעקסטע וואך, מיט דיין בני בית, מיט דיין שלום בית, וואס גייסטו טון ווען ס'קומט צו דאווענען, לערנען? ריזיגע השגות, און אויב האט ער נישט גרויסע השגות אקאפנים ער וויל בעסער מארגן, מארגן צופרי שטייט ער אויף אין צייט, מארגן צופרי גייט ער דאווענען מיט א ברען, מארגן גייט ער האבן מער שמירת עיניים און שמירת המחשבה, מארגן גייט ער ארבעטן אויף זיין חינוך פון זיינע קינדערלעך, ער וויל אייביג בעסער, נו, אסאך מאל איז אזא וואונדער מען טרעפט א מענטש ס'איז שוין ס'איז ער איז קוים אויפגעשטאנען דריי פיר שעה און שוין זעט מען די ס'איז שוין צוריק צו די נעכטיגע, שוין אנגעצויגן, שוין אנגעדרייט, ער איז שוין פארלאשן און פארפלאגט און וואס איז געשען? ווען איז דאס געשען? וויאזוי געשענט עס? און אז עס גייט מיר זיין עכט אמת'דיג און אויפמאכן אונזערע אויגן און אונז באמערקן, אמאל ער קומט נישט אייביג, דער יצה ר קומט נישט אייביג מיט עפעס א מורא'דיגע געשעעניש, ער איז אויפגעשטאנען היינט אינדערפרי, עס איז געווען עפעס א בשורה, ניין ניין, ער קומט אריין ממש אזוי ווי א עמלק, מיט א אשר כרכו בדרך, נו וויאזוי טוט ער עס? צומאל קען ער עס טון מיט א קלייניגקייט, דער מענטש איז אויפגעשטאנען, זיין בני הבית געבט אים א זאג א ווארט, ער זעט עפעס א מעסעדזש וואס ער האט נישט געדארפט זען, עפעס פון די ביזנעס, זיין יונגעלע האט פארפאסט די באס, אמאל איז עס ממש קלייניקייטן, קלייניקייטן וואס איז א חלק פון די לעבן פון א מענטש, אבער אמאל ער גיבט אזא קריך אריין דארט, און וואס ער טוט יענע מינוט, ער גיבט א ברענג אריין די מענטשן אזא פלאץ שוין ווייטער, שוין, און פלוצלינג איז די מענטש שוין פארלאשן און אנגעצויגן נערוועז, ער איז שוין אינגאנצן נישט דא, און זיין גאנצע טאג, די המשך, איז שוין א תוצאה פון די פאר קליינע מינוטן. שפעטער גייט ער שוין דאווענען, האט שוין נישט קיין ברען, ער איז שוין פארלאשן, וועסט אים פרעגן וואס איז היינט געשען אנדערש, איך ווייס נישט, מארגן. און פערטיג. און די גאנצע טאג דערקייקלט זיך שוין אלס א המשך פון דעם טאג. מענטשן כאפן שוין, ס'איז שוין אנגעצויגן, ס'איז שוין אנגעדרייט, ער אליין כאפט זיך די מערסטע, ער איז, זיין מוד, זיין גאנצע מהות איז שוין אראפגעשלעפט, און אזוי דערקייקלט זיך עס. ווען ער וועט אמת'דיג צוריקקוקן און מאכן א חשבון, וואס איז געשען? ווי איז מיין פלאן געגאנגען? איך האב געהאט אזא גוטע פלאן, אזא פרישקייט, העט מען זען, צומאל איז עס ממש קלייניקייטן, און קלייניקייטן וואס איז באמת א חלק פון די טעגליכע לעבן פון א מענטש, און א מענטש ווייסט עס, ס'איז א נארמאלע זאך אז מען פארפאסט א באס, ס'איז א נארמאלע זאך אז א געוויסע קינד שטייט אויף אויף די לינקע זייט און וויינט און פארפירט, די אלע זאכן זענען נארמאל, מ'וועט פרעגן א מענטש רואיגערהייט, פארשטייסט אז ס'איז א נארמאלע זאך פאר א קינד דאס צו טון? זיכער! נו, נו, פארוואס ביסטו געווארן אזוי ארויס פון די כלים? איך ווייס נישט, ס'איז אלעס נארמאל, אבער היינט אינדערפרי האב איך געוואלט עפעס אנדערש. די תירוץ איז, דער מענטש האט זיך נישט געגרייט אז די זאכן קענען געשען, און ווען איך זאג איך וויל האבן א רואיגע שיינעם טאג מיינט מיט די אלע זאכן. אין אנדערע ווערטער ווען מען פאנטאזירט פון א מארגנדיגע רואיגן טאג מיינט עס, וואס מיינט עס אין אונזער קאפ? מארגן א רואיגע טאג מיינט אז די קינדער גייען זיך עפעס ארויס גליטשן רואיג, און אלע וועלן שטיין הערליך, און זאלן טרינקן מיט ביידע הענט, גארנישט וועט זיך נישט אויסגיסן, און אלעס וועט קלאפן, און די מאן וועט זאגן נאר די. קיינער חלומ'ט נישט אז דאס איז די אמת, אבער עפעס אין די דמיון איז דא אזא פלאץ, און די רגע ס'גייט נישט אזוי ווי מ'האט געוואלט, די גאנצע זאך, דאס איז אשר קרך בדרך, דאס איז עמלק. ער קומט אריין מיט אזעלכע אונטערגעציפטע זאכן, און ער געבט אזא צואווארף דעם מענטש, ער קילט אים אפ, און דער מענטש פאנגט אן פילן, אה, אלעס איז די זעלבע ווי נעכטן אויף די, לאז מיך, איך האב, ממש דער לשון פון די הייליגע שפת אמת, שרוצה להפיל קרירות באיש ישראל להיות מוטפל בטבע במקרה. יעצט אוודאי דא גרעסערע וועגן ווי אזוי עמלק טוט עס, גרויסע נסיונות, שוועריגקייטן, ער געבט א קום אן און ער קילט אפ א איד מיט גרויסע פעסטע נסיונות, אבער צומאל, און אפשר רוב מאל פאנגט ער אן מיט קלייניקייטן און נאכדעם קומט ער צו די גרויסע. וואס מיינט, נאך וואס דער מענטש שפירט שוין מיט זיין בני בית עפעס אזא ריחוק, און דא מיט זיינע קינדערלעך פילט עס ווי א דורכפאל, און דא האט ער שוין נישט געדאוונט געהעריג, דארט קומט שוין אמאליג אן מיט א בלעכענעם פנים און ער פאנגט אן אן שלעפן דעם מענטש. אנטלויף, טו דאס, טו יענץ, לויף אוועק פון די מצב, און האט זיך מיט יעדן איינעם זיין וועג וויאזוי ער טוט עס, און ווי ער איז א מכשיל, און ווי ער דרייט אים אריין אין עפעס א נסיון וואס נאכדעם דער מענטש קוקט זיך אום, ווי בין איך אנגעקומען דא? און צומאל ביסטו אנגעקומען, אדער צומאל קומען אונז אן צו דעם פלאץ, פון א קלייניגקייט, ממש עפעס א עפעס א, דאס איז עמלק, און די מלחמה גייט אן יעדע מינוט. ס'איז אנדערש ווי די אנדערע מלחמות פאר צוויי סיבות, קודם די אנדערע מלחמות איז זייער קלאר די מלחמה, ס'איז זייער קלאר, א מענטש צומאל ווייסט זייער קלאר דער איז מיין שונא, ער וויל מיך אונטערברענגען. מיט עמלק ווייסט מען דאס נישט, מיט עמלק ער קומט ער, וואס איז מיין שונא, וואס איז עס, איך האב עפעס געזאגט שלעכט, מען האט מיך צוריק געזאגט, מען האט זיך געגעבן אזא פליק איינער דעם אנדערן, ביסט אזא שונא, וואס האב איך שוין געזאגט, ס'איז קיין שטיסען, איך האב געגעבן עפעס אזא, איך האב פארפאסט, מען אויפשטעלן א שעה שפעטער, א שעה פריער, וואס די אלע קלייניקייט, דאס איז דאך גארנישט. איז באמערק אבער וואס איז געשען אינעווענדיג טיף אין די אלע קלייניקייטן, נאך א קלייניקייט, נאך א קלייניקייט, נאך א קלייניקייט, און די גאנצע מוט, די גאנצע מהות, די גאנצע ליכטיג, די גאנצע פייער, די וואכזאמקייט פון א איד האט עפעס געגעבן אזא צופאל אויף שטיקלעך, נאכדעם קומט שוין נאך עפעס אזא כעס, אזא קליינע חסרון אין שמירת עיניים, אזא שמירת המחשבה, אזא א. סוף טאג, דער מענטש קוקט זיך צוריק, וואו בין איך אנגעקומען, וואו איך בין אנגעקומען, אסאך קלייניקייטן, דאס איז עמלק. נו, ווען מיר פרעגן דעמאלטס וואס איז אונזער עבודה, וואס איז די ארבעט פארקערט פון דעם, וואס דארף מען אונז טון נישט אריינצופאלן אין דעם פלאץ, און אויף דעם קומט א גרויסע עבודה, די עבודה איז, שטייט פון אזויפיל צדיקים, זיך אויפצוהייבן העכער, פונקט ווי אונז פארשטיי מיר אז ווען מען בויט א תפיסה אדער ווען מען וויל היטן אויף יעדע חשוב'ע זאך מאכט מען, היינטיגע צייט לייגט מען א קעמרא, קיינער האט נאך נישט געלייגט קיין קעמרא אויף די פלאר, פארוואס? ווייל אויף די פלאר גייט עס גארנישט אפכאפן, דארף לייגן די קעמרא הויעך, אזוי האט דאס א גוטן ענגל, יא מען דארף לייגן א וואטש טאוער ביי א תפיסה, אזא וואך טורעם ווי מען רופט עס, איז הויעך, פארוואס איז עס הויעך? ווייל נאר דארט קען מען זען, אז דו גייסט אונטן וועסטו גארנישט זען, דער מענטש דארף זיך דערהייבן הויעך. אויפמאכן די אויגן און באטראכטן די אייגענע לעבן, באמת באטראכטן, צומאל דער עמלק האלט אונז צו ביזי, ממש צו ביזי זיך אפצושטעלן, צו מיד צו טראכטן א טראפ, פשוט דער מענטש איז צו מיד, צו אויסגעמאטערט ווי מען רופט עס, צו אנגעשטרענגט צו הערן עפעס א ווארט פון קלארקייט פון אמת, אדער צו פארטראכט צו באמערקן. די ערשטע אלף בית פון די מלחמה מיט עמלק, זכור, געדענק, דאס מיינט שטעל זיך אפ, הייב דיך אויף העכער, איז דא אזא הייליגע ווארט פון די ספרים הקדושים אויף די ווארט כי צייצא למלחמה אל אויביך, ס'וואלט דאך געקענט שטיין כי צייצא למלחמה עם אויביך, מיט דיינע שונאים, וואס הייסט אויף דיינע שונאים? די תירוץ איז, די ערשטע עצה פון געווינען א מלחמה איז, הייב דיך אויף העכער. באטראכט וואסערע כוחות האט מיין שונא, היינט איז דא אזוי א דראון, יא מען פארט פאראויס, מען קוקט מיט די דראון וואס ברענגט ער דארט, וואס האט ער דארט, וואס באהאלט ער דארט, א איד אין אונזער השגה, מענטשן, אונז דארף מען זיך אויפהייבן אביסעלע העכער, עס רופט זיך פשוט אויף ענגליש רופט זיך עס awareness, זיין וואך, וואס זענען מיינע שוועריקייטן, וואו פארליר איך מיין טאג, וואו ווער איך אריינגעשלעפט, וואו ווער איך פארפלאנטערט, ווער דרעינט מיינע כוחות. י. בדרך כלל האט מען באמערקט דאס איז דער זעלבער עמלק. ער קומט, ער ציט ארויס אלע אונזערע כוחות ממש ווי א וועקיום, ער שלעפט אונז אריין, ער לאזט אונז נישט אטעמען, ער לאזט אונז נישט באמערקן, ער לאזט אונז נישט כאפן, ער לאזט אונז נישט זיין וואך, וואס איז וויכטיג, וואס איז נישט, וואס איז הייליג, וואס איז די פארקערטע, וואו וויל איך זיין, וואו באלאנג איך, וואו באלאנג איך נישט, ווער זענען מיינע חברים, וואס איז מיין סביבה, וועלכע קינד מיינע דארף א גוט ווארט, וועלכע קינד דארף אביסל מער די פארקערטע, עפעס אביסל מער שטארקייט, דיסציפלין, ווי בין איך, ווי לעב איך, וואס איז די פלאן, וועלכע חודש איז, וועלכע טאג איז היינט, ווי בין איך? דאס וויל אמאל א געוועק כאפן, און די מלחמה איז א כסדר'דיגע מלחמה, און אונז קען מען זיין אמת'דיג מיט אונז זיך אליינס, יעדער איינער פון אונז ווייסט נישט קיין סוד, די מלחמה ווערט ערגער נישט גרינגער, אזוי איז די מציאות, פאר משיח קומט, מען קען זאגן ממש. ס'איז די גרעסטע מלחמה, אונז זעמער ביזי ביזי ביזי, מיד, פארלאפן, מען לויפט זיך נאך, מען ווייסט אפילו נישט ווי און ווען און פארוואס, אבער עפעס אלעס לויפט עפעס אזוי מין שנעל, מען פארט און מען קומט און מען גייט אין אזעלכע משונה'דיגע זמנים, אבער מען געבט זיך א דריי ארום, מען האט וואס מען אויפגעטון, וואס מען ארלעדיגט, וואס מען, קיינער ווייסט אפילו נישט, מען ווייסט נאר וואס מען דארף און וואס יעדער, לויף שנעל, כאפ ווייל ס'איז שוין באלד שוין נישט דא, אזוי גייט מען אריין עפעס א חודש, מען קומט פון א חו. דאס איז ממש עמלק, און אין דעם איז דא אזויפיל כעס, ענגער, קנאה, שנאה, מען ווערט אויפגערעגט, מען ווערט נישט רואיג, מען פארלירט די גאנצע שלווה, די גאנצע מהות פון א מענטש, גיי סיי צו א מלחמה על אויביך, נעם אפאר מינוט יעדן טאג, יעדן טאג, זכור, געדענק אז עמלק איז דא יעדן טאג, ער ארבעט פעסט, אונזער עבודה איז זיך אויפצוהייבן העכער. כ'הייב מיך אויף העכער פון דיר. כ'קוק אויף דיר פון אויבן אראפ. כ'זע דיך. ווען א מענטש קומט פון די פלאץ, עפעס געשענט, קען ער גלייך געבן א שמייכל. כ'באמערק דיך. כ'זע דו ביסט דא. פאר יו בוי, ער איז דא. פיין. יעצט קומט עס אלע מיני וועגן. באט כ'זע, כ'זע, כ'זע. דאס איז די ערשטע טריט. כ'זע מיינע סיין. ווען איך זע עס ווייס איך וואס כ'האב צו טון. אויב איך בין אין עס, כאפ איך ניטאמאל אז איך בין אינעווענדיג, ס'איז עפעס אזוי פארפלאנטערט, איך ווייס ניטאמאל ווער איך בין, וואס די נסיון איז, וואס די אויבן, וואס די אונטן, גארנישט! און דעמאלס ממש פאר מען מיטן שטראם, און ווען מ'פארט מיטן שטראם, ממש מען טוט זאכן וואס מ'ווייסט אפילו נישט פארוואס מען טוט, פארוועם מען טוט, געזען אזא, מיטגעהאלטן א זיסע שמועס צווישן חברים, עפעס חברים זענען עפעס אוועקגעפארן, זענען אוועקגעפארן זיך אויסלופטערן, סאו מ'וואלט רעדן פון דעם אויך אביסל מער. קיצור מ'פארט און זענען צוריק געקומען איינע פון די חברים האבן געזאגט אז מ'האט אויסגעגעבן אסאך געלט און ער ווייסט נישט ער איז צוריק געקומען למעשה ער איז זייער ער איז נישט אין א גוטע מאד ער פילט עפעס אראפגעשלעפט ער פילט אינגאנצן נישט גוט נו נארמאל ווען מ'קומט דאך צוריק פון א אפרו דארף מען דאך זיין אויסגערוהט פרישע כוחות ער זאגט ער פילט ממש ער פילט עפעס אראפגעשלעפט ער פילט נישט גוט און ער פשוט האט מסתמא ערווארטעט ס'וועט עפעס זיין א גאנצע טיפע שמועס דארט איז געשטאנען איינע פון זיינע חברים ער זאגט אים איך קען דיך פרעגן א שאלה זאגט ער יא. פשוטע שאלה, עס גייט דויערן דרײַסיק סעקונדעס, די שאלה איז פארוואס ביסטו געפארן און וואס האסטו געזוכט אויפצוטון? און ער זאגט אין א סעקונדע נאך פאר אפילו אין א רגע, איך בין געפארן ווייל דער עולם איז געפארן, וואס האב איך געזוכט אויפצוטון? נישט געזוכט אויפצוטון, איך בין געגאנגען מיט דעם עולם. און ער געבט אים א קוק צוריק, נו, און ממילא וואס ביסטו, וואס איז, לייק, פארוואס שפירסטו, לייק, וואס האסטו ערווארטעט צו שפירן אנדערש פון וואס דו שפירסט? אוודאי שפירסטו גארנישט. ווייסט נישט פארוואס דו ביסט געגאנגען, דו ווייסט נישט פאר ווער עס איז געגאנגען, דו ווייסט גארנישט, האסט פלעין געפארן ווייל יעדער, אויסגעגעבן אסאך געלט און צוריק געקומען, וואס האסטו געוואלט, וואס האסטו געטראכט, פארדעם, נאכדעם, די תירוץ איז, די גאנצע געדאנק פון טראכטן איז שוין א עיקר המציאות, ס'איז א גאנצע אויפטו, מענטשן וואס טראכטן, ס'איז גאר דא מענטשן וואס האלטן אזוי, אפשר דארף מען נישט טראכטן, דארפסט אריין טראכטן יעדער, וואס דארף מען טראכטן יעדער, די תירוץ איז, ווייל אויב נישט טוט עס וויי. פשוט ס'טוט וויי, מיט זיך, מיט די ווייב, מיט די קינדער, פשוט ס'טוט וויי. אז מ'טראכט נישט טרעפט מען זיך אויף פלעצער וואס דערנאך טוט עס זייער ביטער וויי. ס'איז נישט די וועג וויאזוי א איד לעבט בכלל. שמחת החיים איז אן עבודה. צו האבן שמחה, שלווה, רואיגקייט, ישוב הדעת, מנוחה, א הייליגע דערהויבנקייט, דאס איז אן עבודה. די מציאות. און אויב איינער וויל זוכה זיין צו דעם דארף מען ארבעטן שווער. דאס מיינט שוין מען מעג נישט פארן אויף א אפרוף פאר געזונטערהייט, אבער ווייס פארוואס, ווייס מיט וועם, ווייס ווי, ווייס וואס וויל איך אויפטון, וואס וויל איך ערלעדיגן, און אז מען רעדט פון דעם, ס'איז אזוי טיף, באמת. בדרך צחות זאגן מיר אונז עס. אפשר קען מען זאגן ממש בדרך צחות, און ס'איז זייער פארבינדן מיט די וואכעדיגע פרשה. ווען מען גייט ארויס, היינט איז דא אזא רע אויסדרוק אזוי לאמיר ארויסגיין, גיי מיר ארויס, מען גייט פארברענגען, מען רופט עס לאמיר ארויסגיין, אין ענגליש רופט זיך עס אויך אזוי אוטינג, יא מען גייט ארויס, יעצט לאמיר זיך פרעגן וואס הייסט גיי מיר ארויס, ארויס פון ווי, צו ווי, וואס הייסט ארויס, גייסט ערגעץ, זאג מיר ווי דו ווילסט גיין, וואס הייסט גיי מיר ארויס פון וואס, אפשר קען מען זאגן אין טיפקייט, בדרך צחות אבער אין טיפקייט, עמלק איז אזא חכם וחכם. עמלק ווייסט גאנץ גוט פון וואו די ווארט ארויסגיין קומט די ערשטע. די ערשטע מאל די ווארט ארויסגיין קומט, קומט פון כי ששת אל המלחמה אל אביך, אין די וואכעדיגע פרשה. און אין די וואכעדיגע פרשה מיינט ארויסגיין מיינט ווען דו ביסט אריינגעפאלן אין א מצב מיט דיין שונא, ווי אונז רעדט מען ס'איז עמלק, כי ששת אל, מאך פון דעם א כי ששת, גיי ארויס פון עס, דערהייב דיך העכער. און צומאל איז דא אזא מציאות, א מענטש גייט אוועק אביסל, ער רוהט זיך אויס, ער מאכט זיך א חשבון הנפש, ער נעמט די זומער, ער נוצט עס אויס, דאס מיינט ער גייט ארויס פון די טעגליכע געוואוינהייט, מיט א פלאן און מיט א חשבון צו ווערן הייליגער, מער דערהויבן, מער קלארער, מער רייכער, קונה זיין מער יראת שמים, מער דערהויבנקייט, ער וויל וואקסן, און כדי צו וואקסן דארף ער ארויסגיין פון זיין רוטין צו האבן אביסל א צייט מיט זיך, און געקומען דער עמלק האט דאך אזא חכם און אלעס ווי די הייליגע שפת אמת זאגט אפצוקיהלן אלעס, ער האט גענומען דער ווארט ארויסגיין און געמאכט פון דער גאנצע ווארט ארויסגיין אויף עפעס אזא מין גלות'דיגע אופן, מען ווייסט שוין נישט פארוואס מען גייט ארויס, וואס מען גייט אריין, ווי מען גייט, וואס מען גייט, און וואס ער טוט איז, די גאנצע ארויסגיין, מען קומט צוריק פון ארויסגיין ווערט איז מען מיד, סאו מ'גייט ארויס, מ'ווערט מיד און אויסגעמאטערט און אויסגעגעבן געלט און מ'פילט גאר שלעכט, דארף מען ארויסגיין נאכאמאל דאס צו אויפהאלטן, ס'איז עפעס געווארן עפעס א, און ס'איז ממש א וואונדער וואס איז געשען מיט אונז. פשוט טראכטן נוצט אזויפיל הערליכע געלעגנהייטן, אבער ניין, ס'געווארן איין גרויסע גלות, פארוואס? דאס איז עמלק, ער נעמט יעדע הייליגע, דערהויבענע מתנה, וואס אונז האמיר, צו ס'הייסט זומער, צו ס'הייסט ווען די זמנים טוישן זיך, צו ס'הייסט מ'פארט אין קאנטרי, צו ווען מ'קומט אהיים, אלע מצבים וואס איז אמת'דיג א געלעגנהייט פאר א מענטש צו וואקסן, למעשה מ'קומט אהיים איז דא א נייע סכאטשעס, א נייע פרישקייט, מ'איז נישט געווען צוזאמען מיט די בני בית פאר א פאר חו, יעצט קומט מען צוריק, מ'גייט זיך צוריק אריינשטעלן אין שטוב, די קינדערלעך זענען געווען אין קעמפ, יעצט גייט מען צוריק אוועקשטעלן דיסציפלין, סדר היום, אזויפיל זמנים. וואס האט עס כאטשיס פרישקייט. דארט דווקא קריכט ער אריין, און אונז מוז באמערקן, מען קען קוקן אויפן לוח, דווקא דעמאלטס מאכט ער, ברענגט ער אריין א שאפינג סיזען, ער ברענגט אריין א אנגעצויגנקייט, ער ברענגט אריין אז ס'קאסט א ממון ודמים, פשוט במציאות פאר יעדע אידישע טאטע און מאמע, עס קאסט אזויפיל געלט, און ער טוט עס אלעס מיט א חשבון דער עמלק, אפצוקילן און אנצודרייען און אוועקצונעמען די גאנצע מציאות פון שמחת החיים. און איינמאל ער האט דארט א מענטש, קומט שוין אלעס נאך. דארט קומט שוין נאך כעס, אויפגערעגטקייט, מען זוכט דן זיין פון די קינדערלעך, נישט קערן, אלע זאכן וואס א איד וויל נישט, כאפט ער דארט אריין דעם מענטש. און וויאזוי טוט ער עס? ווייל ער שלעפט אריין דעם מענטש, די שונא ווערט אזוי ווי א חלק פון אונז. אונז פארגעסט מען פון די, פון זיך אויפהייבן העכער, און זיך פרעגן פשוט'ע שאלות, וויאזוי קען איך אויסנוצן די זמן? פון וואו קום איך און וואו גיי איך? וואס איז די פלאן? איך קום צוריק אהיים אין די שטאט, וואס גיי איך טון מיט מיינע קינדערלעך? וויאזוי גייט מען עס אוועקשטעלן? וואס וויל איך אוועקשטעלן בכלל? וואס מיינט חודש אלול? וואס איז תשרי? וואס גייען מיר אויפטון? וואו גייען מיר אריינברענגען עפעס א גוטע לופט און א גוטע ליכטיגקייט? איך בין געגאנגען זיך אפרוען, וואס האב איך קונה געווען? און אפשר קען איך נאך אריינכאפן די קנין, ווייל ס'איז נאך דא זמנים, ס'איז נאך דא טעג, וכו' וכו', ס'איז דא אזויפיל צו שמועסן, אבער די ערשטע זאך, דערהייב דיך העכער. כאפ די מינוט ווי דו טראכסט, די מינוט וואס דו שטעלסט דיך אפ, די מינוט וואס דו פרעגסט דיך אמת'ע שאלות, די מינוט וואס דו סטאפסט דעם באן, איך זאג אייביג אזוי ווי א רעדל וואס דרייט זיך פון א בייק, מ'דארף אריינלייגן א האלץ עס געבן א שטעל אפ, דער יצר מאכט אלעס אזוי שנעל לויפן אז מ'דארף ממש אריינלייגן א האלץ און געבן א שטעל אפ! וואס וויל איך? ווי קום איך? ווי גיי איך? דאס איז די ערשטע וועג וויאזוי א מענטש האלט מלחמה מיטן יצר, כי שש על מלחמה על אויביך, אויף אים. אבער דער אמת איז אז נדערהער מיר דאס, לאמיר גיין נאך א נאך א הייליגע שפת אמת, זכי' צו גיין אריין אין די וואכעדיגע פרשה, די הייליגע שפת אמת זאגט טאקע אויף די ווערטער כי שש על מלחמה על אויביך, זאגט ער כי בכל דבר יש נקודה חוץ מהקדוש מהשם יתברך, יעדע זאך האט א ליכטיגע נקודה פונעם אייבערשטן, רק שנסתר ונעלם, ס'איז באהאלטן, וצריך מלחמה ועבודה כל ימות החול למצוא זאת הנקודה, הפלא'דיגע ווערטער, יעדע זאך אין אונזער לעבן, און אינקלודינג שאפינג, לויפן, קומען, טון און מאכן, יעדע זאך, האט א נקודה פון מורא'דיגע דערהויבנקייט אין זיך. ס'איז א שטיק רוחניות. לאמיר רעדן פראקטיש, ווען עלטערן קויפן קליידער פאר די קינדערלעך, דא עפעס הייליגער, עפעס מער לעכטיג, די לעכטיגסטע זאך. די די זעלבע מציאות קען זיין א אנגעצויגענע, אנגעדרייטע, פעיר פרעשור, וכו' וכו'. אדער קען די זעלבע זאך זיין סתם א ליכטיגע מציאות ווי מען גייט איינקויף מיט א שמחת החיים, מען גייט באצאלן שכר לימוד, מען גייט, עס קומט נאך א יאר, און מען באצאלט עס מיט א תפילה צום אייבערשטן, און מיט א בקשה, מען ממש א לשם מיחד, רבונו של עולם זע, איך בין א טאטע, איך פרוביר טון די בעסטע וואס איך קען, איך דארף יעצט באצאלן די נייע יאר שכר לימוד, און איך באצאל עס מיט א תפילה, עס קומט מיר אן ביטער שווער, בעט איך דיר, הייליגער רבונו של, עס קען האבן אזויפיל נשמה. אזויפיל הארץ, אזויפיל געפיל, אזויפיל ליכטיגקייט. וואס איז די חילוק? חילוק איז זיך אפשטעלן פאר א סכנה. חילוק איז זיך אויפהייבן אביסל העכער. די חילוק איז געדענקן זכור את אשר עשה לך עמלק לא תשכח, פארגעס נישט ווער דו ביסט, וואס דו ביסט. ביסט א חלק אלוקי, ביסט א הייליגע אידישע טאטע און מאמע, א חבר, א ברודער. דו לעבסט. און אויף די וועלט וואס דו לעבסט שטעל דיך אפ, פרעג זיך, און אמאל איז עס שווער און אמאל איז עס ביטער שווער, אבער ווען דו געדענקסט ווען דו ביסט א משהו העכער פון דיין נסיון, ווארטסט אויף א ישועה, אמאל ווארט מען אויף א שידוך, אויף א פרנסה, אויף א גאולה, און א גילו פרטית און א גילו כללית, דערהייב דיך, לאז נישט עמלק דיך אריינברענגען אין דיין פארפלאנטערטע פלאץ, און מיט דעם דיך אראפברענגען טעגליך נאכאמאל און נאכאמאל דיין מוד, דיין מהות, דיין השקפה, דיין דרך החיים, ער ממש נעמט דיך אוועק די גאנצע סיפוק און ליכטיגקייט פון לעבן פון א מענטש, און ער טוט עס אויך אין געשוואלענע וועגן, און ווער ס'ווייסט ווייסט ודי למבין, און ווער ס'ווייסט נישט, ווען מען שטעלט זיך אפ און מען טוט וואס נישט מוז מען, יענע סעקונדע ווייסט מען שוין, יענע סעקונדע געבט מען שוין א כאפ אויף אזויפיל זאכן, רבונו דעלמא כ'לויף און. ס'איז געווארן אזוי נ, אלעס וואס הייסט נערמאל, וואס איז דאס נערמאל, ווען איז דאס געווארן נערמאל, ווען איז עס געשען, וואס וויל עס פון מיר, וואס וויל עס פון די גאנצע עולם א. אבער יעדער און אלעס און מ מ איז און און יעדער טוט עס און ס'איז נישט קיין חילוק ס'איז אגאל, ערליך, נישט ערליך, אפגעהיטן, נ, ס'איז גוט, שרייב נאר, זאג נאר, ס'מיינט נישט. דאס איז ממש א מאלק אשר כרכו בדרך, יעדע וועג פון א מענטש, יעדע נייע געלעגענהייט קילט ער אפ, ממש די לשון פון די הייליגע שפת אמת, להפיל קרירות באש ישראל, ער וויל אוועק נעמען אונזער נשמה, אונזער חיות, אונזער ברען, און ווען איז ער אהן מיט דאס, אוי איז עס לעכטיג, ווען א מענטש פאנגט אן זוכן די הייליגע נקודות אין אונזער טעגליכע עבודת השם, ס'איז ממש קודש קדשים, די טעגליכע עבודת השם פון א אידישע טאטע און מאמע, ס'איז אזוי הערליך. צומאל כאפט מיר אליינס נישט די מתנות וואס אונז האמער, צומאל כאפט מיר אונז נישט די פשוטע אידישע שטוב, אמאל איך מאך דאס אזוי ווי כאילו די עצם שטוב אז ס'שטייען אויף קינדערלעך און מ'דארף מאכן גרייט א פ ווי הערליך דאס איז, כ'וועל פארציילן א מעשה וואס מיטגעהאלטן פערזענליך, יעצט אפאר וואכן צוריק, אפשר קען מען שוין זאגן ס'איז שוין באלד צוויי צוויי חדשים אדער דריי חדשים, איז פארגעקומען א בר מצוה דא אין וויליאמסבורג פאר א איד וואס האט. רופט עס א בר מצוה, בעצם ער האט געהאט זיין בר מצוה ביי די זיבן און צוואַנציק, זעקס און צוואַנציק אדער זיבן און צוואַנציק, קיינמאל נישט געלייגט קיין תפילין, מען האט געמאכט א בר מצוה, זיי האבן זיך צוזאם גענומען א חבורה פון חברים, און מען האט זיי איינגעלאדענט, מען האט געמאכט א שיינע בר מצוה, די בר מצוה בחור האט געבעטן אז ס'זאל זיך זיין בר מצוה, ער גייט לייגן תפילין, ער וויל רופן זיינע חברים, פארשטייט זיך א גרויסע חלק פון זיינע חברים, ער אליין איז א בעל תשובה, אבער א גרויסע חלק פון זיינע חברים זענען נאך נישט בעלי תשובה, ער האט זיי גערופן, עס איז אנגעקומען א צען פופצן חברה, און צווישן די איז אנגעקומען אלע מיני, איינער איז אביסל נענטער, שוין מער בעל תשובה, שוואכער, די בר מצוה איז געווען הערליך שיין, מ'קען זיך פארשטעלן, עס האט זיך געענדיגט, עס איז געקומען צוועלף אזייגער פארנאכט, מ'האט אנגעפאנגען אפצופאקן אזוי ווי יעדע אידישע שמחה, מ'ענדיגט פאקט מען אפ, איז געווען איינער פון די חברה פון די חברים פון די בר מצוה בחור, ער גייט נישט אין ערגעץ, ער איז דא, מען פרובירט אים זאגן, אזוי ווייסט אסאך מאל דא אזא רמז, אזוי מען ענדיגט שוין צו, ער קען ממש נישט אוועק גיין, ס'איז געווען דארט צוויי דריי חברים, כ'בין אויך דארט געווען, מען צוגיינגען צו אים, מען האט אים געפרעגט אזוי ווי וואס טוט זיך, עפעס, און ער נעמט זיך וויינען, ס'פשוט קומען טרערן פון זיינע אויגן, און ער זאגט, כ'וועל ענק זאגן די אמת, איך קום פון ארץ ישראל, כ'האב סאך געהערט וועגן חרדישע אידן און וועגן חרדים, און פארשטייט זיך די וועג וויאזוי ער האט עס געהערט איז געווען אויף א וועג אז, און ער זאגט אונז, אונז דארף מיר צו זיין שונאים, אזוי ווי אונז דארף מען זיך ממש נישט קענען אנקוקן איינער דעם אנדערן, פון וואס ער האט צוזאמגעהערט פארשטייט זיך אין די נישט ריכטיגע פלעצער, אבער על כל פנים, זאגט ער, איך בין געקומען דא קיין אמעריקע, כ'האב נישט געפלאנט צו האבן קיין שייכות גארנישט מיט גארנישט, כ'האב אינגאנצן פארגעסן פון ווער איך בין, וואס איך בין. זאגט ער, מיין חבר האט מיר געקאלט, ער גייט האבן א בר מצוה, איך זאל אריינקומען. איך האב געטראכט לכבוד אים, איך גיי עס טון, אבער איך גיי אריין גיין דארט פאר דריי פיר מינוט, און איך בין, און איך גיי פון שטח, ס'האט נישט מיט מיר די גאנצע זאך. זאגט ער, ווייסט, איך האב אריינגעוואקט דא און איך קען נישט ארויסגיין. איך קען פשוט נישט ארויסגיין. איך בין נישט משיג וואס דא קומט פאר. און ער האט אנגעפאנגען זאגן זאכן. ער האט געזאגט קודם די דיבוק חברים, יעדער איינער איז עפעס אזוי, ער זעט עפעס אזא ליבשאפט אין די לופט, ער ווייסט נישט וויאזוי, ער האט עס נאך קיינמאל נישט געזען, די זינגען, די ווארימע אויפנאם פון יעדן, די קינדערלעך, דא איז דא עפעס א משפחה, איז געווען ביי איינעם אינדערהיים, זאגט ער וועגן די משפחה, ער האט שוין אויפגעהערט צו זאגן זאכן, און פארשטייט זיך, מען האט אים שיין אויפגענומען און באדאנקט און געשמועסט מיט אים, ביז ער איז. איז געגאנגען, מען האט אפגעמאכט צו האבן שייכות מיט אים מער, אבער ווען ער איז אוועקגעגאנגען האב איך זיך געטראכט צו זיך, וויפיל פון די זאכן וואס ער האט אויסגערעכנט מיט טרערן אין די אויגן, כאפט מען אין זיך ניטאמאל, וואסערע מתנות אונז האמיר. ווען האבן אונז לעצטע מאל געדאנקט אויף א חבירה וואס זיצט פשוט צוזאמען און זינגט א ניגון? זעמיר זוכה צו זיצן, צו האבן חברים, דער עמלק קומט דארט אריין און ער פאנגט אן זאגן פאר חברים מען דארף פארן, מען דארף לויפן, מען דארף ברענגען, מען דארף צושטעלן כ'ווייס וואסערע סעודות פון דא ביז כ'ווייס ווי, מען דארף האבן אלקאהאל און מען דארף האבן דאס און יענ, אלע, יעדע מאדנע מין זאך, ווייל ער לאזט נישט, ווייל ער וויל נישט. אז די פשוט'ע דיבוק חברים זאל זיין גענוג, די פשוט'ע דיבוק חברים זאל זיין גענוג לעכטיג. ער, וויפיל מאל קומט ער אריין אין אידישע שטוב און ער לאזט אונז נישט כאפן די מתנה וואס אונז האמער פון אונזערע זיסע לעכטיגע קינדערלעך, חברים, טאטע מאמע, ברודערס און שוועסטערס. די עצם מציאות איז אזא מתנה און אזוי לעכטיג און אזא געוואלדיגע געלעגנהייט. עמלק'ס גרעסטע מלחמה איז, אונז זאל מען נישט כאפן דאס, כאפ נישט קיין הספלות פון עס, יעדער האט עס, ס'איז זעלבע, וואס א חילוק, כ'מיין וואס, ביסט א מורא'דיגע אויפטוהערס, קינדערלע, לייגסט ארויף א קינד אויף א באס, מורא'דיג, ביסט א חידוש אין די בריאה, יא ס'איז א חידוש אין די בריאה, ס'איז לעכטיג, איך בין אויפגעשטאנען נאך א טאג, ארויפגעלייגט ברוך השם, מען דארף זינגען, ס'איז ממש ויהי בסוה אהרן, פונקט ווי מען זאגט ויהי בסוה אהרן יעדן טאג מיט א ברוך שמים מיט א ברען, מיין יונגעלע גייט לערנען תורה, ס'איז, ס'איז, ס'איז עק וועלט, ס'איז די גרעסטע געשעעניש. צומאל וועקט מען אין זיך אויף חלילה ביי א טראגעדיע, אדער פון עפעס א בעל תשובה וואס קומט און ער כאפט התפעלות און ער וויינט. דאס דארף אונז אזויפיל זאגן, ווי ווי איז מיין התפעלות פון מיין אייגענע טעגליכע לעבן? עמלק וויל דאס אוועקנעמען. כאפ נישט קיין התפעלות, גרייט דיך איז שי, הייב דיך איז אויף העכער, לעב אין די עפעס די גאנצע, און נאכדעם ווערט אלעס עפעס די זעלבע, ווייסט נישט ווי מען קומט און ווי מען גייט און מען דארף נאר, שטעל זיך אפ! גאנץ חודש אלול וואס דער אייבערשטער האט אונז געגעבן מיט חביבים איז ממש דאס. און ווען אונז הערן מיר דאס, לאמיר אריינקוקן אין די וואכעדיגע פרשה, עס מאכט זיך אויף אזא מין וועלט פאר אונז, הפלא ופלא, אבער צוצוגיין צו די וועלט בעט איבער זיין משהו שפעטער, אבער א הפלא'דיגע זאך, ס'איז כדאי, באמת כדאי, אונז האבן שוין אמאל געשמועסט פון דעם, אז יעדע מצוה אין די תורה האט א פנימיות אין זיך, יעדע מצוה לערנט אונז א דרך החיים, א וועג וויאזוי א איד לעבט, אונז האבן שוין אמאל געשמועסט אויף א געלעגנהייט. האסט זיך זוכה געווען אמאל צו זיין ביי א שיעור, און דארט איז געווען א שיעור וואס מען קען פרעגן אינטערעסאנטע שאלות, איינער פון די שואלים האט געפרעגט פון דעם פון די מגיד שיעור וואס האט פארגעלערנט האט ער געפרעגט א אינטערעסאנטע שאלה, ער האט געפרעגט מען טרעפט אין הלכות תפילה טרעפט מען אז ס'איז דא כל מיני הלכות ווען מען מעג רעדן און ווען מען מעג נישט רעדן, למשל די הלכה איז אז ווען ס'קומט צו ברוך שאמר טאר מען שוין נישט מפסיק זיין בדיבור, פארדעם קען מען נאך יא, נאך ברוך שאמר טאר מען שוין נישט, אבער נאך זאגן אמן מעג מען יא. שפעטער קומט ביי יוצר אור ווערט עס נאך הארבער די הלכות, צווישן קרישמע שמן עשרה טאר מען נישט מפסיק זיין, ביי שמן עשרה אפילו א נחש בייסט דיך ווייסט מען טאר מען נישט מפסיק זיין אויסער ממש א ענין פון פיקוח נפש. האט ער געפרעגט ווער האט געמאכט די אלע הלכות וואס פשט? אויב מעג מען רעדן מעג מען רעדן און מעג מען נישט רעדן מעג מען נישט רעדן וואס א וואס א חילוק ביי ברוך שאמר צו ביי שמן עשרה ער האט בכלל נישט פארשטאנען און ער געפרעגט מיט תמימות די שאלה. די מגיד שיעור האט געענטפערט א הפלא'דיגע זאך ער האט אים קודם געפרעגט. ביסט גרייט צו הערן אדער ווילסט סתם? אמאל פרעגט מען א קשיא נאר אויף צו זיין א אויבערחכם, האט ער געזאגט ניין איך בין אמת'דיג גרייט צו הערן, זאגט ער דעמאלטס וועל איך דיר זאגן, די תירוץ איז להפלא, פונקט ווי א מענטש פארשטייט און און איך בעט איבער אויב פאר די וואס האבן עס שוין געהערט אבער וויפיל מאל מען זאגט עס איז דאך אזא יסוד אין גאנץ די וועג וויאזוי אונז לערנען הלכה, און ס'איז א יסוד פאר די וואכעדיגע פרשה, פונקט ווי דו פארשטייסט אז ווען א טאטע קומט אריין אין די הויז און ער רעדט אויפן טעלעפאן ס'איז א שיינע זאך, נאך א גאנצע טאג ער נישט דא געווען און ער קומט אריין און רעדט אויפן טעלעפאן, נישט אזא שיינע זאך. אבער אויב קומט ער אריין און ער רעדט וועגן ביזנעס, ס'הייסט אין אנדערע ווערטער, ער האלט נאך אינמיטן ארבעטן, בעצם וואלט ער נאך געדארפט אפשר זיין אין אפיס, ער ענדיגט נאר צו, איז עס נישט אזוי געפערליך ווי ווען ער קומט ווען אריין און ער רעדט סתם דברים בטלים אויפן טעלעפאן, ווייל דעמאלטס שפירט עס ממש ווי. וואס הייסט? ביסט אהיים געקומען? וואס? ביסט נישט? ביסט לייק אונז זעמיר נישט גענוג? וואס איז די נושא? וואס? יעדער פארשטייט דאס? א חילוק? יעצט לאמיר גיין א טריט ווייטער, לאמיר זאגן די משפחה פארט ערגעץ אוועק אויף א אפרי אויף א וועקעישן, און דארט איז דער איד אויפן טעלעפאן, אפילו אויף פרנסה, טוט עס מער, טוט עס מער וויי, ס'איז נישט א ריכטיגע זאך, ס'הייסט מ'האט דאך אפגעמאכט א צו פארברענגען אביסל מיט די קינדערלעך, וואס? וואס? וואס טאמער זי האט ממש אפגעמאכט צו גיין מיט די בני הבית אויף א שפאציר, דעמאלטס איז דאך עס ממש א עוולה, יא ריכטיג, אבער וואס געשענט אויב די טעלעפאן קאל וואס ער הייבט אויף איז א טעלעפאן קאל אז איינע פון זיינע בילדינגס אדער איינע פון זיינע ביזנעסעס ווי ער ארבעט אדער וואס ער פארמאגט ברענט? איז עס יא פארשטענדליך, יא אפילו אפילו מ'האט אפגעמאכט נישט צו גיין אויף א שפאציר און נישט האבן די טעלעפאנס און נישט גארנישט, אבער אף על פי כן אויב ברענט א פייער אין איינע פון די בילדינגס דיינע, פארשטייט זי און ער, דא קען מען מפסיק זיין, מ'קען נעמען א טעלעפאן קאל. וואס איז טאמער א איד שטייט אונטער די חופה? דא שטייט די מסדר קידושין, די גאנצע משפחה, אלע, מען האלט פארן ארויף לייגן די רינגל, איינער זאגט אים אריין אין אויער, אגב, דיין בילדינג אויף אויף כ'ווייס מאנטראוז, מאנגאמערי, איינע פון די גאסן ווי ער האט עפעס א פראפערטי, ס'פלאקערט פון זיבן שטאק, ער געט עפעס א זאג אריין אין אויער, און ער געט א זאג, א מינוט, א מינוט, מסדר קידושין, א מינוט, איך דארף נעמען א וויכטיגן קאל, פארשטייט דאך יעדער איינער אז דער מענטש ווייסט נישט די פשטות, ער נאכנישט גרייט. חתונה צו האבן? פארוואס? וואס הייסט? כ'האב דאך יעצט געשריבן א כתובה, אין די כתובה שטייט אז איך גיי דארפן אויסהאלטן, דאס איז דאך די גאנצע אויסהאלט, וואס קען איך, די תירוץ איז, נישט קיין חילוק וואס דו האסט געשריבן, נישט קיין חילוק פון וואו דו גייסט אויסהאלטן, די מציאות איז אז דא ביסטו אונטער די חופה און דא איז חופה וקדושין, און אויב דא פארשטייסטו נישט אז גארנישט אויף די וועלט עקזיסטירט נישט נאר די מצוה, און נאר זיין מיט דיין ווייב מיינט עס אז דו ביסט פשוט נישט גרייט, דו פארשטייסט נישט די מושג פון חתונה האבן. האט דער מגיד אויסגעפירט א הפלא'דיגע זאך. די זעלבע זאך איז מיט הלכות תפילה. חזל זאגן אונז הלכות וואס מען קען אנקוקן ווי א פשוט'ע הלכה, אדער קען מען אנקוקן יעדע הלכה, די פשוט'סטע הלכה זאגט אונז וואס חזל האבן פארלאנגט פון אונז. אין אנדערע ווערטער, פון די הלכה דערהערט מען ווי דער מענטש דארף זיין אין זיין מחשבה. אנהייב תפילה, האסט דאך יעצט אנגעהויבן דאווענען, ס'איז נאך אנהייב, פיין, קענסט דאך אמאל מפסיק, קענסט דאך זאגן אמן, דיין דיין דאגה און דביקות דארף נאך נישט זיין אויף א פלאץ אז דו הערסט נישט די אמן און דו ענטפערסט נישט די אמן, ס'קען נאך זיין אז דו ענטפערסט אמן, יא. אבער ווען מ'קומט צו שמע ישראל מיט שמונה עשרה דארט, ווען מ'קומט אן צו די חופה וקידושין, ממש א איד שטייט אונטער די חופה מיט'ן אייבערשטן מיט פארמאכטע אויגן אין שטילקייט, און ער בעט און ער זאגט שמע ישראל ביי יענע גאנצע חלק דארט, אפילו א נחש בייסט דיך, ווייל דארט איז חיבה וקידושין, יעדע מקום ברענגט ארויס א אנדערע, ס'מאנט פון דיך עפעס אנדערש, ס'פארלאנגט פון דיך עפעס אנדערש, פון די הלכה איז אפילו א נחש בייסט דיך טארסטו נישט מפסיק זיין, פון דעם דארפסטו הערן וויאזוי דארף אויסקוקן מיין שמן עשרה, ס'איז נישט א הלכה אויף שמן עשרה. פון די הלכה ווער איך געוואר וויאזוי שמן עשרה דארף אויסקוקן. איז אז מ'הערט דאס און מ'קוקט און מ'לערנט איבער הלכות תפילה, אלע הלכות און אלע הלכות, מאכט זיך אויף א נייע וועלט. מיט די בליק לאמיר כאפן א בליק אויף די הלכות. אונז האמיר פריער געפרעגט אן א פרשה און רעדט פון מלחמה. אונז האמיר יעצט גערעדט, מ'רעדט פון מלחמה מיט עמלק, מ'רעדט כסייצן א מלחמה, אלוהי ואחיו. סוף פרשה רעדט מען פון די מלחמה מיט עמלק וואס מען דארף געדענקן יעדע מינוט און יעדן טאג לא תשכח. נו, ווי קומט די אלע הלכות וואס אונז האבן מיר אויסגערעכנט א חלק דערפון אינמיטן פון די וואכעדיגע פרשה? זעט עכפ אויס ס'האט גארנישט איינגעלייגט מיט מלחמה, און אויף דעם לאמיר כאפן א בליק קען מען זען אז פרשת כי-תצא איז אזא מין פנימיות'דיגע פרשה, ס'איז א שטיק מלחמה. לאמיר נעמען. טעגליכע הלכות און זיך פארטיפן. לאמיר נעמען די הלכה פון השבת אבידה און איך בעט ברחמים בכל לשון של בקשה, נעם שבת קודש גיי דורך נאך אסאך אין די וואכעדיגע פרשה ווייל וויפיל מען קוקט און מיר זעהן יעדע מצוה און הלכה אין די פרשה קען מען אפלערנען אזוי אונז מוז נאר כאפן א בליק דער זייגער איז קורץ נעם די מצוה פון השבת אבידה פשוט פשט שבת אבידה איך גיי אויפן גאס איך טרעף יענעמס א זאך דארף איך עס צוריק געבן תורה פארלאנגט עס פון מיר דאס איז די פשוטע פשט גיי אריין אביסל אין מחשבה. וואס שטייט אין די תורה, לא שכל להסלם. טייערע אידעלע האלט אפן דיינע אויגן, רש י קומט און רש י זאגט, לכבוש עינך כאילו אינך רואה אותו. מאך דיך נישט ווי דו זעסט נישט. מאך דיך נישט. דו ביסט א אידיש קינד, ביסט א חלק אלוקי ממעל, דו האסט א שליחות און א תפקיד, דער אייבערשטער זעט פונקטליך וואס דו זעסט יא און וואס דו זעסט נישט. און ווען יענעמ'ס חפץ ליגט, די הייליגע חזקיני לייגט צו אפילו בשעה שאתה יוצא למלחמה, ביסט אויפן וועג ארויס מח ביסט משוגע ביזי! די לויפסט דאך אין אפיס! יוצא למלחמה! כ'האלט אינמיטן ארויסגיין אין מלחמה ווייסט ווי ביזי איך בין ווייסט ווי טרוד איך בין? מאך דיך נישט ווי די זעסט נישט דארט איז דא עפעס! יעצט זאגסטו דאס איז די הלכה אין פנימיות, יעצט אויב איז אמת אז ס'פארלאנגט זיך פון א איד בשעת ער גייט אין מלחמה צו האבן אפענע אויגן וואס מיינט עס אין פנימיות? בשעת א מענטש חלילה האט די חברים, לאמיר זיין אמת'דיג, ווי באמת ווי גוטע חברים, לאמיר שמועסן א סעקונדעלע, אויב ווען ס'קומט צו גשמיות, יענעמ'ס חפץ, טוסטו נישט פארמאכן א אויג וואס טוט זיך צו יענעמ'ס נפש, צו יענעמ'ס נשמה, און וואס טוט זיך צו דיין אייגענע נשמה. דיין אייגענע שמירת עיניים, דיין אייגענע נשמה וואס דו פארלירסט שטיקעלעך דערפון. זיי מקיים די מצוה פון השבת אבידה מאך דיך נישט ווי דו זעסט נישט. דו ביסט א חלק אלוקי ממעל, דו ביסט דעם אייבערשטנ'ס א קינד, דו דארפסט זיין וואך, דו דארפסט האבן אפענע אויגן. דו זעסט עס פיין, און אז דו זעסט עס פיין, לאז נישט די קאלקייט דיך נישט זאגן, איך זע עס, און איך גיי טון וואס איך קען. נאר ווייל יעדער איז נישט קיין תירוץ בשעת דו ווייסט אז מיינע אויגן זעען עס. מאך דיך נישט ווי דו זעסט עס נישט. יא יעדער טוט, איך וואס דארף איך עס באמערקן, איך דארף עס נישט באמערקן, ס'איז יעדנ'ס פראבלעם, ס'איז נישט מיין, וואס פונקט איך? יא פונקט דו, ווייל דער אייבערשטער האט דיך בוחר געווען צו דעם שליחות און דעם תפקיד און דו האסט די מצוה פון השבת אבידה. סאו שבת אבידה איז א מצב פון פנימיות, ס'זאגט וויאזוי א איד לעבט בעצם, ער לעבט וואך, ער האט אפענע אויגן, דאס איז די ערשטע מצוה. לאמיר גיין נאך א מצוה אין די וואכעדיגע פרשה, לאמיר נעמען די מצוה מסיסה מכה לגגך, פשט איז אז א מענטש ענדיגט בויט א בנין דארף ער מאכן א גדר אויפן דאך, פשוט איינער זאל נישט ארויפפאלן, זייער א פראקטישע מצוה, די הייליגע ספר החינוך קומט אויף די מצוה און ער זאגט, אין די מצוה ליגט להסיר המכשולים ואין גופים מקום משכנות עיני, אין די מצוה ליגט נישט נאר א מעקה לגגךו, יעדע זאך וואס א מענטש האט אין זיין הויז וואס קען זיין א סכנה, ס'איז א מכשול, האבן מיר אונז א מצוה צו לייגן דארט א גדר אדער עס אוועקנעמען. דאס הייסט אויב א מענטש האט א לאך, סיי וועלכע זאך וואס קען זיין א אמת'ע מכשול, ליגט אלעס אריינגערעכנט אין די מצוה עשית מעקה לגגךו. פונקט ווי עשית מעקה לגגךו דארפסטו אכטונג געבן א מענטש זאל נישט אראפפאלן, דארפסטו אויף כל מיני וועגן מאכן זיכער אז קיינער ווערט נישט געשטרויכלט אדער אראפגעפאלן אדער. וכו' וכו'. יעצט דאס איז אין גשמיות, דארף מען מסביר זיין וואס די פנימיות אין די מצוה איז, ס'איז אזוי ליכטיג, די הייליגע באשעפער קומט און זאגט אונז, מאך זיכער אין דיין אידישע שטוב, נעם אוועק אלע מכשולות, מאך זיכער קיינער פאלט דארט נישט אראפ. פראקטיש מיינט דאס, מאך גדרים וסייגים, מאך א גדר אויף דיין דאך. וואס מיינט דאס אין רוחניות, נישט גדרים וסייגים? אויב דו ווייסט אז א געוויסע שמועס, פון די שמועס גייט איינער אראפפאלן, פון די הנהגה טראסקענען אנדערע, די זאך מאכט מיך אראפפאלן, איך ווייס קלאר אז דאס מאכט מיך פאלן, מיין טעלעפאן, מיין כלים, מיין אנדערע זאכן, יעדער איינער ווייסט זיך ביי זיך וועלכע זאך מאכט אים א מכשול, די, אמאל איז עס פשוט א שמועס, אמאל א בליק, אמאל דאס גייט ברענגען א מכשול אין מיין הויז, מען גייט זיך אויף די זאך איבערדרייען, אויב אין גשמיות זאגט דער אייבערשטער נעם אוועק יעדע מכשול. זיי א איד וואס לעבט מיט וואכזאמקייט, באטראכט די הויז, דא קען מען ארויפפאלן בא עפעס, דא קען מען א, אין אין ניו יארק סיטי איז דא די DOB, כ'גיי נישט אריינגיין אין א שמועס וועגן זיי, אבער א קאפארנע אונז ווייסן מיר עס איז דא אזויפיל מחשבה וואס קען אלס געשען, בינד דיך צו פארדעם, טראג א האר, אלע מיני וועגן פארוואס זאלסט נישט געשעדיגט ווערן און מען זאל נישט, יא מען קען מען קען האבן אסאך טענות באט א פארשט יעדער פארשטענדליכע מענטש ווייסט אז פון די אלע סעיפטי זאכן איז אויך דא זייער זייער אסאך גוטע חלקים. יא, זייער אסאך מכשולות ווערן פארמיטן טאקע וועגן די אלע זאכן. דאס איז א מצוה וואס אונז האמיר. יעצט אויב די מצוה גייט אן אין גשמיות, כל שכן בן בנו. נאר מען דארף זיך אפשטעלן און טראכטן, ווי אין מיין הויז איז דא עפעס א דאך וואס מען פאלט כסדר אראפ? ווי אין מיין הויז איז דא עפעס א געוויסע שמועס, א געוויסע מציאות, א געוויסע הנהגה, א געוויסע צייטונג, א געוויסע ליין מאטריאל, א געוויסע עקסטעסי עפעס וואס פון דארט פאלט מען, און אויב ס'איז דא אזא זאך איז דא א מצוה ועשית המקל לגגך, מאך א גדר אויף עס, מאך א סייג, נעם עס צאם, פארבינד דיך. פשטות קען מען עס לערנען פאר א פשוט'ע מצוה, אבער אין פנימיות איז עס די גרעסטע מתנה, די הייליגע באשעפער בעט זיך ביי אונז, מאך א גדר. היט דיך, היט אויף דיך און אויף דיינע קינדערלעך און אויף דיין גאנצע ארום און ארום דיינע חברים. לאמיר גיין נאך א מצוה, די מצוה פון ביומא תתן שכרה. דא איז אזויפיל צו שמועסן פון די מצוה, מ'וואלט געדארפט מאכן א עקסטערע באזונדערע שמועס, אבער נאר אנצורירן די מצוה. מ'דארף באצאלן א ארבעטער די טאג וואס מ'האט אים ער ענדיגט זיין ארבעט, יענע טאג דארף מען אים באצאלן ביומא תתן שכרה. יעצט האבן מיר א באזונדערע שמועס שוין גערעדט פון די גאנצע נושא, מען קען רעדן אזויפיל מער, ליידער איז עפעס א געוויסע דא א גרויסע מכשול אין די ענין, אבער על כל פנים לאמיר נעמען די פשוטע טיפקייט, קומט די תורה, די תורה זאגט נישט סתם ביומא תתן שכרה כי אני היא ואיילא והיא נושא את נפשי, די מפרשים טייטשן, די ארעמאן'ס אויגן זענען געוואנדן צו זיין געהאלט, די אינגערמאן קוקט ארויס פאר זיין פעי טשעק, ער דארף זיין געלט, ער קוקט ארויס דערויף און ווארט אויף דעם. דאס הייסט אין אנדערע ווערטער, די אייבערשטער זאגט, דער איד קוקט ארויס אויף דיך, ער ווארט אויף דיך. ס'איז נישט סתם עפעס א פראקטישע מצוה, געענדיגט, צאל אים. ניין! ער קוקט ארויס אויף דיך, איך האב דיך געגעבן די געלעגנהייט אז דו ביסט דער וואס קען אים אויפנעמען, ס'איז א זכיה וואס דו האסט, און ער שטייט און קוקט ארויס, ער ווארט אויף דעם פעיטשעק, ער ווארט אויף דעם געצאלעכץ. ער ווארט אויף דיר. וואו ביסטו ווען איינער ווארט אויף דיר? ביסט נעלם געווארן יעצט? מען קען דיך נישט ריעטשן, דו ענטפערסט נישט קיין טעלעפאן, נעקסטע פראדזשעקט, אל. וואס מיינט דאס? באמת וואס מיינט דאס? דאס מיינט אז דו האסט פארגעסן אז דאס איז נישט סתם א טרענזעקשן, ס'איז א מענטש'ס נפש וואס שטייט און קוקט ארויס און ווארט אויף עס, ס'איז זיין געפיל, ס'איז זיין נשמה, ס'איז א מענטש! יעצט דאס איז אין געלט זאכן, און יעצט קען מען אפשר טראכטן אוי דאס רעדט מען דאך פון אנדערע מענטשן, דא רעדט מען דאך זיכער פון מענטשן וואס האבן אסאך געלט, וואס דינגען סאבס, קען זיין דאס אויכעט, באט אונז רעדן מיר אויך פון זיך אליין, וויפיל מאל ווארטן מענטשן אויף אונז, וויפיל מאל ווארט א קינד, א חבר, וויפיל מאל קוקן זיי ארויס אויף אונז, בקלונה ניין, זיי ווארטן, העלף מיך, זע מיך, צאל מיך וואס ס'קומט זיך מיר, און צאלן מיינט נישט אייביג נאר מיט געלט, אמאל איז מיט א גוט ווארט, אמאל איז מיט א חיזוק, האסט אריינגעארבעט בצלם אויף די טאג, איז אוודאי די תורה רעדט פון א פראקטישע פאל, אבער אין דעם ליגט דאך די גאנצע השקפה פון דעם, דער מענטש ווארט אויף מיר, האט אריינגעארבעט, מיין בני בית האט א גאנצע טאג געארבעט אדער ער האט געטון א שליחות, יענער ווארט ויאמר תתן שכרו, איך האב דיר געוואלט זאגן טאקע פיר וואכן ארום ווען דו דארפסט נאך א טובה פון יענעם, אגב איך האב דיר געוואלט זאגן פיר וואכן צוריק, ס'איז געווען א, איך קום דיר נאך א שכח, אבער אגב ווען דו האסט א געלעגנהייט, איך דארף נאך עפעס א ריזיגע טובה, ניין דאס איז נישט בימים תתן שכרה, יעצט אוודאי יענער דארף נישט ווארטן פאר זיין שכח אייביג, אבער די מציאות פון מענטשן איז, די מענטש, די נפש פון א מענטש דארף עס, ווי זעמער אונז ווען יענער קוקט ארויס און ווארט פאר אונז, און די לעצטע וואס אונז גיימער שמועסן, און אוודאי דארף מען שמועסן אזויפיל מער. איז די מצוה פון לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן גדולה קטנה, זאלסט אפילו נישט האבן אין דיין באזיץ, מען טאר נישט האבן צוויי באזונדערע מאסן אדער צוויי באזונדערע וועגן, צוויי שטיינער, אין אמאליגע צייטן פלעגט מען דאך וועגן מיט שטיינער, דו טארסט נישט האבן וואס איז נישט אפגעהיטן, און וואס דאס מיינט איז היינטיגע צייטן, מען קען אזויפיל שמועסן פון דעם אליין, זיי אפגעהיטן, זיי אמת'דיג. זיי פלעין אפבעטן, דיין ווארט זאל זיין א ווארט, דיין דיבור זאל זיין א דיבור, דיין חסימות זאל מיינען עפעס, און ווען ס'קומט צו ממונות בפרט, נע, אהער מיט אהין. אמת'דיגע און ערליכקייט איז איינע פון די יסודות פון ווער א איד איז, דארט ליגט אונזער עיקר אמונה מיט בטחון. דארט איז די ממש יא יא מ'גייט שרייבן עפעס א שווינדל מאכן עפעס אביסל, אבער וואס איז די אמת? ווער געט דיך באמת? איז עס נישט די מלך העולם דיין ליבע זיסע לעכטיגע טאטע? און דער אייבישטער פארלאנגט ער דארף אונז זאלמיר מאכן אזעלכע דריידלעך, דאס דאס איז אפגעהיטן און ערליכקייט, מ'האט געמאכט אמאל א טעות, רוף אן, זאג כ'האב געמאכט א פשוט אלף בית אלף בית, סאו מען קוקט אויף די פריערדיגע דור, די אפגעהיטנקייט ווען ס'איז געקומען צו א פרוטה, צו עפעס א, ס'איז געווען עפעס א, עפעס א, ס'איז גוט, דאס איז אשר כרכו, דאס איז עמלק. די מלחמות וואס אונז שמועסן מיר, דאס גייט אן יעדן טאג, אונז זעמיר אמת'דיג מיט זיך, און מיר זעען יעדן טאג, יעדע מינוט, ער וויל אונז אפקילן, ער וויל אונז אפשוואכן, באמערקט נישט, זשע נישט, און אמאל קומט ער נאך מיט די מענטש מיט אזא קלאסישקייט, אוודאי דו ביסט א מענטש, האט ליב יעדן איינעם, אבער אה, דא דארפסטו נישט באמערקן, האט דאס נישט באמערקט, דו ביסט דאך קיינמאל צו. איז א מלאך. נאכדעם קומט ער אזוי צו א אנדערע מענטש זאגט ער אזוי ווי, אוואדע ביסט א מענטש וואס זארגט זיך פאר יעדן, באזארג דיך דא ווי דו האסט א טובת הנאה דערפון, דא ווי דא ווי ס'לוינט זיך זיך צו זארגן, יא נישט פאר אים, כ'מיין וואס כ'מיין, יא פארשטייסט כ'מיין, יא. און נאכדעם קומט ער ער זאגט אויך פאר די מענטש, דו ביסט א אמת'דיגע מענטש, כ'מיין ס'נישט קיין שאלה, דו, דער מענטש אליין קען עס אמאל זאגן, יא, ס'נישט דא, ס'נישט דא וואס צו רעדן אז מיין ווארט איז א ווארט, איך וויל דיר נאר זאגן, די פאל די המשך פון די מעשה איז א סתירה מיט די ערשטע חלק, אבער אקאפנים איך בין אמת'דיג. דאס איז ווייטער אזא אמאל ער גיבט אזא קריך אריין, און די לעצטע איז ער קען אמאל זאגן גיב צדקה דא גיב צדקה דארט, העלף ארויס דער העלף ארויס יענעם, ביום יתיתן שכרו, און דא האט עפעס עפעס עפעס א מהלך, עפעס א שיטה, ביזנעס, נעקסטע, ריפיינער, עס האט אלע מיני ווערטער ווי מען פארדרייט פארוואס איך קום יענעם נישט קיין שכח. און יא, אונז האמיר פריער אנגעהויבן פארוואס איך דארף אים נישט באצאלן, אבער ס'גייט די זעלבע זאך ווען איינער ווארט פון אים, וואס איך דארף זאגן שכוח יעדן טאג, כ'מיין, כ'מיין, איך טו מיינס, זי טוט אירס, כ'מיין, כ'דארף איר יעדן, דארף יעדן טאג זאגן שכוח פאר מיין טאטע, כ'מיין, כ'בין זיין קינד, כ'מיין, וואס, ער דארף דיך דאס צושטעלן, כ'מיין, ניין, יעדן טאג, ביומו תתן שכרי. און אויב ס'קומט זיך שכר פאר יענעם, צו ס'איז געלט, צו ס'איז הכרת הטוב, צו ס'איז אפרישיעישאן, צו ס'איז א שכוח, צו ס'איז א הארציגקייט, צו ס'איז נשמה, ביומו תיתן שכרה. ווען אונז נעמען די מצוות, לאמיר זיין אמת'דיג, און אונז פשוט טוהן מיר זיך אריין דערין מיט א ווארעמקייט און מיט א הארציגקייט, און אונז זעהן מיר די הדרכה וואס די הייליגע תורה גיבט אונז, לאמיר זיין אמת'דיג, ביסטו נישט אטאמאטיש א לוי' ואכול? ביסטו נישט אטאמאטיש העכער. און איך זאג נאר איבער א ווארט וואס כ'האב געהערט פון א איד, מ'קען עס זאגן בדרך רמז, מתחת השמים לא תשכח, די מגיד עמלק לעבט מתחת השמים, ווען א איד גייט ארויף אין א העכערע פלאץ, דאס איז אונזער עבודה, ווען מ'מעקט אויס עמלק, האסטו דיך ארויפגערוקט מער אריין אין שמים, האסט דיך ארויפגערוקט מער אין העכערקייט, מער אין דערהויבנקייט. דארט אין דערהויבנקייט האט עס נישט צו טון וואס מענטשן זאגן, עס האט נישט צו טון וואס מענטשן טראכטן, עס האט נישט צו טון וויאזוי מענטשן דזשאדזשן, דאס איז העכער פון דעם, עס איז א גאנץ א אנדערע פריקווענסי ווי מען רופט עס אין ענגליש. דארט אויף יענע פלאץ איז א פלאץ פון שלווה, דארט איז א פלאץ פון זיסקייט, דארט איז א פלאץ פון מתיקות. אלל גיי מיר דיך אריין, עס גיי מיר טון אזויפיל סימנים אויף די ענין פון זיסקייט. יעצט גיימער מאכן סימנים, גיימער איינטונקן די עפל אין די האניג, אבער דער אמת איז, יעצט גיימער זיך גרייטן אויף דעם תשרי, יא, ראש השנה, די אמת איז, לאמיר אנפאנגען מאכן די גרעסטע עבודה פון אלע, די מסוכות וואס אונז קעמער טון וואס ס'ליגט ממש אין אונזערע הענט, די עבודה וואס ליגט אין אונזערע הענט, און אוודאי מיט אסאך תפילה, איז, לאמיר לעבן זיסקייט! פשוט לעבן מיט זיסקייט, העכער די שטראם, העכער די פעיר פרעשור, העכער די פאומא, העכער אלע עקזייעטיס, העכער אלע מיינונגען און קולות און. יעצט אבער צו לעבן דארט דארף מען האבן אפענע אויגן די מצוה פון השבת אבידה, מען דארף טראכטן פאראויס וואס איז ס מ ק לגגעך, טראכט ווי איז דא א מכשול אין מיין הויז, לאמיך עס יעצט פראטעקטן, לאמיך יעצט מאכן סעיפטי פאר דעם, פאר ס'געשענט א פראבלעם, וואס איז ס מ ק לגגעך, מאך יעצט א גדר און דו ווייסט וואס דארף גדרים, נאר זיך נישט, לאז זיך נישט פון עמלק, ס'קומט א נייע יאר, ווי דארפסטו א גדר, וועלכע זאך אויב דו לייגסט א גדר די קליינע גדר האט א כח משנה צו זיין פשוט די לעבן, די גאנצע שטוב דיינע, לאמיר זיין אמת'דיג מיט זיך, שישה מכה לגגיך, נאכן די גאנצע ענין פון ויואל מיט תתן שכרם מיינט זע מענטשן, זע געפילן, גיב זיי וואס זיי ווארטן אויף, און די לעצטע וואס אונז האמיר געשמועסט זיי אמת'דיג, זיי אמת'דיג מיט זיך, אמת'דיג מיט אנדערע, און די טעסט אויף דעם איז. ווי מען קען זיך בוחר זיין צו ס'איז אמת אדער נישט איז טאקע אין מאמענעסט, ווייל דארט איז דא אזא גרויסע נסיון, און דארט קען מען זען ווי אמת'דיג בין איך, וויפיל אמונה מיט בטחון האב איך אויפן אייבערשטן אז דער אייבערשטער אונז געבן די כוחות הנפש צו קענען מאכן א מחיית עמלק יעדן טאג, און ווען אונז מעקט מען אויס די עמלק אטאמאטיש, שטייט דאך פון אלע ספרים אז עמלק איז בגמטריא ספק, אלע ספיקות, אלע דזשאדזשמענטס, אלע צומישענישן, אלעס פאלט אוועק ברעקלדיג, און דעמאלטס קען מען אונז האבן טרערן. פון די פשוט'ע מתנות פון אונזער טעגליכע לעבן, דעמאלטס ווערן מיר אליין בעל התשובה, און פלוצלינג זעט מען די זעלבע זאכן, איינקויפן מיט מיינע קינדערלעך, די ביזי שאפינג סיזאן, פלוצלינג איז עס געווארן עפעס אזא ליכטיגע זאך, ניין איך גיי נישט אריין דארט נאר טראכטן וועגן אנדערע און וועגן יעדער כאפן, ניין ניין ניין איך גיי אריין, שכוח הייליגער באשעפער, איך האב די זכי' מגדל זיין מיינע קינדערלעך, זיי אנטון, זיי אנקליידן, ס'איז ממש ברכות, ס'איז די ברכות אונז זאגן מיר צופרי, יא, ס'איז דא א ברכה אויף זיך אנטון קליידער, איך גיי אנטון מיינע קליידער, יא, איך גיי קויפן, איך בין דא, איך טו וואס רוב עולם טוט, אמת פיין, איך טו עס אבער פון א אנדערע פלאץ, איך טו עס פון א העכערע פלאץ, מיט העכערע אויגן, מיט העכערע געפילן, איך צאל שכר לימוד, איך גיי, יא, איך גיי אריין אין יום טוב, אלעס טו איך, טוט עס מיט דערהויבנקייט, מיט זיסקייט, מיט א מסיקות, דער אייבערשטער העלפט אונז זאלן האבן א ליכטיגע, לעכטיגע, זיסע חודש אלול, אלע ברכות און השפעות טובות וואס אוודאי די ענין פון מחיית עמלק וועט אונז ברענגען העכער עד הניס קצה וואס אונז ווארטן שוין אזוי לאנג, בביאת מלך המשיח במהרה בימינו אמן ויאמן.